Helo, Elin dwi, dwi'n 20 mlwydd oed yn astudio efo'r Brifysgol Agored a dwi hefyd yn blogio draw ar myblurredworld.com. Rwan, mae'n siŵr bod enw'r blog yn rhoi chydig o glyw i chi i'r ffaith bod fi'n byw hefo nam golwg. Mae gennau gyflwr o'r enw retinitis pigmentosa Rhywbeth nes i'n cael yn diagnosio hefo pan o'n i'n chwe mlwydd oed, tair mlynedd ar ôl cael y symptomau cynta. Ges i'n nghofrestru'n ddall pan o'n i'n ddeuddeg a mae'n saff i ddeud bod 'y mhrofiad i o dyfu fyny'n fel merch ifanc wedi bod chydig gwahanol i'r gweddill gan bo' fi 'di gor'o' dysgu i ddefnyddio ffon wen, dysgu brêl a hefyd dysgu i ddefnyddio llais ar fy ffôn fel fy mod i'n gallu ei ddefnyddio fo. Dwi hefyd wedi mynd trwy gyfnodau o deimlo'n unig ofnadwy oherwydd bod rhei pobl yn fy ngweld i'n wahanol i bawb arall, a mae hyn yn rhywbeth dwi'n drafod i lot draw ar y blog yn ogystal â pethau fatha anxiety, hyder, bwlio a pethau bach mwy light hearted fatha colur, ffasiwn a'r cyngherddau dwi'n mynd iddyn nhw. Felly mae 'na dipyn o gymysgedd draw yn fan'na. Ond Un o'r prif bethau dwi'n trio'i gyfleu trwy ysgrifennu'r blog ac gwneud pethau fel hyn ydy bod bywyd Tafod Nam Golwg ddim yn gorfod bod yn negatif i gyd. Er gwaetha'r sialensa mae'n bosib byw bywyd hapus a positif a mae'n bosib cael diddordebau jyst rhyfedd â phawb arall. Sôn am ddiddordebau, un o'm rhif ddiddordebau i ydy ffasiwn. Yn y cyfnod ar ôl i fi gael 'y nghofrestru'n ddall, o'n i ar fin mynd fewn i'n harddegau, ac o'n i'n clywed lot o gamsyniadau gan bobl yn deud bod ffasiwn ddim yn rhywbeth sydd yn gallu cael ei werthfawrogi gan rywun sydd methu gweld, a bod rhei o'n ni sydd yn byw hefo nam golwg ddim isio rhoi ymdrech i fewn i sut ydan ni'n edrych. Ac roedd hyn yn plannu hada o ansicrwydd yn fy mhen i mewn ffordd, yn gwneud i fi feddwl bo fi methu cymryd diddordeb mewn ffasiwn. Ond wrth i fi dyfu fyny a dod i dderbyn fy anabledd fwy, nes i sylweddoli bod barn pobl eraill ddim yn bwysig, ac os o'n i isio cymryd diddordeb mewn pethau fatha ffasiwn a colur, Wel dylswn i ddim gadael i fy anabledd stopio i fi rhag neud hynna. Rwan fyswn i byth yn coelio bo fi di bod ofn cam i fewn i'r byd ffasiwn oherwydd ma n wardrobe i yn llawn dop o ddillad. Lot gormod i un person ond dyna fo da ni angen bod yn prepared am bob tywydd yma Nghymru yndoes? Ond er gwaetha'r ffaith bo fi'n trafod ffasiwn ar fy mlog ac yn rhoi lluniau fy nuon gwisgoedd i ar Instagram, mae pobl dal i gwestiynu fy niddordeb i. Chydig o fisoedd yn ôl, nath 'na rywun yrru neges i fi ar Instagram yn gofyn pam wyt ti'n poeni am ffasiwn os dwyt ti methu gweld? rhywbeth nes i sgwennu blog post amdano fo wrth gwrs. Ond yr ateb syml ydi, pam ddylswn i ddim poeni? Pam dylai'r ffaith bo' fi methu gweld stopio fi rhag mynegi fy hun trwy'r dillad dwi'n ei gwisgo? Dwi'n meddwl bod gennai berthynas dyfnach efo ffasiwn mewn ffordd oherwydd dwi'n gwerthfawrogi dillad am sut maen nhw'n teimlo, be' fath o ffabric a texture sydd gynnyn nhw, sut maen nhw'n neud i fi deimlo pan dwi'n gwisgo nhw a hefyd sut maen nhw'n symud a ballu. Felly i fi, mae ffasiwn yn gymaint mwy na'r agwedd gweledol, a dwi'n gobeithio mewn amser neith mwy a mwy o bobl ddechrau sylweddoli hynna. Mae yna lot o techniques gwahanol dwi'n defnyddio pan yn dewis gwisg. Dwi'n adnabod pob dilledyn sydd gynna i trwy sut mae o'n teimlo, a felly yn gallu ffeindio fo trwy hynna. Ond dwi hefyd yn trio cael rhyw fath o system yn fy nghwpwrdd dillad i, lle dwi'n rhoi ti mewn un rhan, ffrogio mewn rhan arall, A wedyn mae hynna'n neud o'n haws i fi ffeindio be' dwi'n chwilio amdano fo. Mae'r system yna yn mynd allan trw ffenest weithia ar ôl fi fod rhy ddiog i roid wbath yn ll nôl yn y lle cywir. Ond pan mae o y mewn ordor mae o'n gweithio'n iawn. Mae'r un math o beth yn digwydd pan mae'n dod i colur. Felly dwi'n adnabod lot o'r product sydd gynnai drw sut mae'r packaging yn teimlo. Ond os dwi ddim yn siŵr iawn o be' dwi chwilio am, nai roid label braille ar y products sydd yn reit debyg er mwyn i fi gallu ffeindio nhw'n haws a gwybod be di be. Mae yna gymaint o techniques a pethau gwahanol fyswn i'n gallu mynd trwyddo nhw hefo chi, ond fyswn i yma am oriau berig, felly wyrach bod hynna'n esgus ar gyfer fideo bach arall ar gyfer y dyfodol. Ond am rwan, os da chi eisiau gwybod ychydig mwy am y techniques dwi'n ddefnyddio, y gwisgoes fi'n rhoi at ei gilydd, Neu chydig bach mwy amdano fi yn gyffredinol, mae o gyd draw ar y blog. Neu dwi hefyd ar Trydar, Instagram a Facebook, felly dewch draw i ddeud helo.